Anyer jo mukene ka anyera tyen lok eni oweko anyero tye kare mo ma iwinyo wa gwang mo obino bed ni en aye tye ka lweny pi kaka an atye ka lweny pi acholi atoo pi acholi kono ngo ngo ngo. Dee kuro ma dong dano dong dano dong oyaco mon yo weng ka dong in ibino ni aa an aye ayaco dako ni in labwolo i kin kare inongo wa ngat mo mere wa bene oa wa yung ka mo ma bedo wai in pe ingeyo ci bino wa en aye tye ka lweny pi acholi atye ka lweny pi acholi ma pe lare ee watye ka lweny jo ma gilwenyo pi acholi wangeyo gi weng In pe imwomme me lacen bedo ya ginywali lawor, bedo ya ni gin mo ma iringo iye ka iloyo aloya ka yaka iwaci ni aa an atye ka lweny pi Acholi, watye ka lweny pi Acholi. Jo ma tye ka lweny pi Acholi, Acholi ngeyogi ni eni olwenyo pi Acholi tyen lokke en olwenyo kuman kuman nyo odar pi Acholi nyo olwenyo pi Acholi tyen lokke weng tye Acholi ngeyo. Ka in pe iromo a mere ki i teng poto gwanani. Jo mukene a ki gang bino i teng botoro gwanane ci dong bino ni, 'An atye ka lweny pi Acodi, atye ka lweny pi ngom pi Acodi. Jo ma olwenyo pi ngom pi Acodi gitye pinye dano weng. Ento awinyo dong iye giri jo mukene. Luyeny yweka mogo dano dong gin ma gikelo i kin kare-ni ka ngat amito cung, ngat mo aye keken ma mito tela nyo imito cung nyo imito bino ka talle i wi bye, icako lok adada ni an atye ka lweny pi Acholi ee an kono anga mito maka ee kono nga gin dong mito goya ee kono ngo ngo lok mingo keken wuwek goba. Kin kare waniang ryeko pa ngat acel acel oweng dano-ni oweng jo ma olwenyo pi Acholi kono angagi kono angagi wangeyogi weng. wangeyo jo weng kit wa latin ma kinywalo lawor latin ma dong woto ngeyo piny ngeyo jo mulwenyo pi acholi jo ni bene nyingi oyweko jo ni bene kingeyo gi o ento pien en romo bino me wa bene warut kwergi areya ni bene pe ngeyo wa nyi

Ento jo mukene pud odong gitye, gitye ka dar pi Acholi, ee, odwok dyang pa Acholi, owek maa i ngom pa Acholi, ee, ka moni kaka en gimito catone, ee, kany myero pe gicat. Jone tye. Kare dong ticce mukene diyo dano adada. Jo mukene tye ma bene myero gicwalgi i palamen. Jo mukene tye jo mukene tye i kin gang ma pe romo cito gire i palament ento olwenyo pi Acholi jo mukene dong oto jo mukene pud tye ma kwo but in pe ni in imito imito ciro i tela ci icako mere lawor en ni an bene alwenyo pi Acholi ee Acholi an kono an dong ato ineno wa kitye ka lweny ee wun jo ma ulaya bene wun bene wiwu wang oume oo aa latinni tye ka lweny pi Acholi ada engo. I nongo ma obele tye i bar ka moni kaca, en ki cen awungu cwale ki woko ni, nongo bedo ki mot. Cito mere nongo awobe abic abicel moni gin gicito i kin gang kwica ineno okwanyo tong in ine ca ocito lweny pi acweli. Kolo ma twala pe olweny lweny mo keken. Dano dong iyenyo i yo ka cam i yo madwong okato woko wubed ryek wun jo ma woko. Ineno? Wan ki gang kany wangeyo gin ma tye weng. Ka wun ki bworiwu gicito gimako vidio ki i teng poto gwanna nyo i teng poto layata, gicwaliwu. A Lweny otino ada pi Acholi kumbe. Eh, Cito ka mogo ma dong lweny dong giyubo iye gicoto. Eh, Jo mukene dong dong gidaa gilwenyo wa kuca. En obino cung acunga cako mako meno vidio kedgi. A Lweny okany, i kono ngo ngo ngo. Bayo bot wun dong, aa latinni ti lweny lwenyo pi Acholi myero wanen ni wa supporting en, i kono ngo ngo. Miyo keken. Jo mulwenyo pi Acholi tye wa i nyweno wi dano. Angeyo ni lweny pi Acholi pud tye myero kimedde ki lok pi Acholi ento nongo pe ngat mo ma a cito i teng poto gwanane ci bino cako waci ni en tye ka lweny pi Acholi. Kiwek dok atata obedi.